U kont nistħi ħafna wkoll plas li daw l-uġijat ta' ta' ta' xismu. Eh, fi triq kont nistħi li n-nis jaraw il-mistieri fis-sakra mal-art iġibuh id-dar. Sa kemm kbirt un bat irrealizzajt isma dak mhux jiena, mhux astazzjoni tiegħu jiena, taf kif? I'm my own person now. U meta realizzajt dik, eh, kont nejnu mbagħad. Kontejnu iqum. Iqum, minnu ħsibu, jek ikun bżon l-sptar. Ja, ħafna konnejnu. U xkont tħossa li ħemma waqt li kont għatnejnu? Le, ma konċ nħobbu. Sorry. ma konċ nħobbu. Konnejnu għax missiri, ju. Ma, ma, kont istmerru, kont, xkiet, purament kien obbligu. Min qallek li dak l-obbligu kien tiegħek? Forsi tommok jew forsi toħtok għala tiegħek. Jien naħseb il-karattru randi mbagħad ngħinu. Nejn, per eżempju, jekk ikun hemm animal stranded barra jien ħanejnu. Ġifier ma kienet dejjem tirrabja miegħi jew se nġib xi qattus u you know, stray. Imma dik li ngħin il-ħaddieħor, naħa, dejjem kienet hemm. U imma fis-sens nifhem li tara għattus barra u tħoss li dan huwa inna fitma li u t-simpatizza mija u kważi naħseb inti tasal tħobbu kważi dak il-qattus eh, mal-ewwel. Aha, mal-ewwel. Tuħu responsabilta mal-ewwel. Eħle, eh, ma eh, dik ir-responsabilta naħseb fil-kas tiegħek jekk naħseb ma nafx, ma naħseb li hija informata ftit mill-fatt li għandek fakultajiet kbar tal-empatija. Aha, naħseb. Imma inti tajt li għal-messierek ma kont empatizza, ġis sempliment ma konx tħobbu tempatizza, kont taraħ naqra vittma ta' ċirkustanza tiegħu nnifsu, jew kien jifrustrak, kien jirrabjak, kien Jew forsi rrid turi n-nies li isma' jien ma ħossniex umiljat, għadha missieri, fuck it, m'hemmx tagħmel, ħanġor salibi. Għan-nies ma kont nagħmel xejn ta' Qatt ma interessak. No, no, no, no. No. Laqas naf, għat maħsibt fuq għalli għalli, xizviri, ma li niftakar ċerta kelli xie 18 kont brajtu fl-art, Għamin in-nies iduru miegħu biex iqajmuh u hekk. Ehm, għal-bidu tkun sa tistħi għax dak missierek, taf kif. Ehm, sadattant, morna l-iskola, għat naħdem, kellna l-ħbib, għala, you cringe meta ta' missierek hekk, għax ħbibek mhux hekk. Ehm, mbagħad realizzajt li isma' dak missieri, you know,

Naħseb. Imma li kienet tirrabjani ħafna r-responsabilità ta' tfal ma, ma kellhom xu kif suppo. Għalkemm mbagħad missieri kena ċans li morru naħdmu, niftakar dak iż-żmien, kena 16, ta' 16 tmur taħdem mal-gvern. U konna għadna ma spiċċajniex l-iskola. U missiri lil dal-persuna li għallu trid indaħalhom lok mal-gvern għallu li jridu jispiċċaw l-iskola l-ewwel. Ġifieri kellu affarijiet li huma jaf x'inhu ma priorities. Hmm. Għax inti qabel, fil-fatt qabel ma deskrivejtu sa' kemm wasalna l-pod li tajt li jisma ma konċi nħobbu, kien hemm punt li kont tħobbu? Ħa ngħidlek ix-xorb ibiddel il-persuna x'niftakar darba u kien Mount Carmel ukoll id-dadi mħabba xorb u konna morru narawh kuljum kont immur narah. U darba minnhom il-social worker kien qalli taf li missirek intelligenti ħafna u jiċċajta ċajtir u għatlu Għatlu, thinking about it, niftakar hekk meta konna żgħar nkun qed naraw xi film u jiġi minn warajn narku b'teħ fl-art u jtina qata, ġifieri he used to be. Imma tant insihom l-affarijiet meta jkun dejjem l-istess fis-sakra fis-sakra. You know, li jsir persuna oħra mbagħad. Ġriqu minn filosof la xieħ niskel? Ekka. Jistamba fl-ħodu jaqbad jixrob. Fl-ħodu minn flok kafe. Eh, issa li taf biex ta' ehm, il-servizzi, partikolarment inti li kont. Ehm, Social worker. Kont eh, fil-qasam u taf x'servizzi għaw il-lum, taf tip tajnu li għaw il-kodba u fil-kas biex ta' ta' minn irrit juża l-internet jistara l-YouTube u dilajnu la kolla. Tħoss li missirek saċert punt kien ukoll vittma tal-epoka? Le, kien vittma tal-armi, għax xorb kien vera rħis u kienu jinkoraġġuhom biex jixtru u jixorbu. L-armi kienet tinkoraġġihom? Min hekk nara, xorb kien vera rħis, kien hemm nafi u kull ġimgħa jista' jixtri xi ħaġa eh, kien hemm ir-raxen xi jista' hmm. jixtri. B'nofs lira ġifieri jixtri fiex kun x'ismu. Eh, so, kien iġib ħafna xogħol pid-dar. X'in sa fejn fien u mhux minn dejjem kien alkoholiku. Dejjem. Dejjem kien alkoholiku? Dejjem. Sejt kien qalli, ma, jew Abigail, mm. jew nanna kienet qalti li kien marxi darba l-Ġermanja u l-Ġermanja skopra xorb. Le. Le?

Imma ma tiftakarx hekk l-interazzjoniet ma' nies ta' triq, kif kienu eh, eh, eh. kelmu, kaħarsu lejk, ħbib kellek hekk mill-madwar. Nasab iktar tfal daqsi kienu nisajt pastaza, kelma pastaza. Jitnejku bija hekk pereżempju, they're better than me. Imma ma ħsibx li ommijietom u hekk kienu Għax at the same time aħna jena waħt konna bravi fl-iskola u hekk. Allura ma kienu xaħarsu dawn apponas taf kif imma tfal eħe kienu. Ma min jenna bżarbun jiġi gżajr u xorta t tilbes li l għax mandekx tilbes. Jekk kien aħmar sar nofsu abjad nofsu aħmar taf kif. Allura tfal li tilab magħhom eħe. Ah, interessanti dik kif kontu xorta tajjeb fl-iskola. X'kienet eh, x'kien jimmoti fis-sens għax it-tfal rarament ikunu tajjeb fl-iskola sakemm ma jkollhomx il-ġenituri li qed il-mamma dadi bravi ħafna. Imma kienu jimbuttaw. Intellectually bravi. Allura. Tantu missieri bravi ħafna, jena kont għalla tuba. Le, ma kontx tuba. Fl-iskola, insomma, kont bit kont falli kollox u jien. Imma għaxrit.